Asante, pigia Yesu makobi nĩ ũndũ wa ihinda rĩu Ngai gũtũkinyanĩria hama rĩtwa njĩtagwo Pastor Charles Kĩbogo mũcuba wa Ngai nyuaga Jesu na ngagoca Jesu hũrĩra Jesu we. amen amen gũkũ ndĩ nĩ ũthoni ona ndutĩte mũndũ gũkũ amen amen nĩ nyinĩte nyĩmbo nyingĩ mũno tondũ ndĩ nginya forum 6 na ndingĩhota kũgweta ciothe haha na ndĩ o mũhunjia hunjagia harĩa Kĩambio Isiri kanitha wĩtagwo Joy Assembly Branch

Maneno matamu ongeleza bibi yako, akiwa simati mwambie yuko simati. Akorintho wa mbere mũgwanja yugaga enda mũtumia waku thimũ ikũmi na inyanya kamweri ga 22 yugaga ũrĩa wĩgereire mũtumia nĩ agereire kĩndũ kĩega athurĩre kei ndĩmwĩre tiga kũgũragĩra mũtumia waku gathimũ karĩa getagwo kamũri kamwici

ndinda ndakarite nyambagia kuria mwathani kai ndaikire kindu kihana athi tugai bara micie hurira jesu rui amen amen mutiga bara mi micie atumia anyu mohure nawe muthuri uyu toka ka muthuri uyu ngwarerio muthuri uyu njikare thĩ uka enda mutumia waku nginya muthuri ta uyu haha akinyite amwĩtage baby darling switi marĩtwa mothe ma wendo switi baby akamwĩta nginya makinyĩte hau nake na rĩrĩa aumĩra na gũkũ mburoti na inyuothe athuri mũthikĩrĩrie hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ kũnyua thubu tiga gũtinda ũkĩra mũndũ wa thubu wa gwĩkĩrĩre maratathi atĩ ũtwarĩre mũtumia nyua waku na wake umutware we mwire kare ya ndiko mwire karathi eh Ah, mũrega inyuothe ũguo igua njĩta na nĩ ngenagĩra ngai tondũ nĩ ahonoketie na mũtumia wakwa nĩ ahũragĩra nguo nĩkĩo ũrona njikarĩte ũguo tagathuri kiru your wife with love and peace onake muthuri ucio niguo eka niguo ekaga tondu ngai witũ niwe ni wendo Kaba kũborwo nĩ Ngai no hũrwo ngeta nĩ Ngai handũ oborwo nĩ ngoma kana kũborwo nĩ momo. Amen. Amen. Ũkĩono kia mwathani ndarĩ mũbuthu ĩ ndanyuĩte cuba cia thĩ ĩno ngakinya mũico ũkĩnjiguĩra tho kĩhe mũcuba waku ĩ ndaũcama ngĩigua wega na ngĩkũgoca mũcuba waku mwathani ndũrĩ ang'ova mũcuba waku mwathani ndũrĩ athara mũcuba waku umaga kigo-inĩ gĩaku ĩ ngai ngũtũra nyuaga mũcuba waku cuba ya ngai ndũkaigua chabu wa metha ĩ patia yure na huyu vile tulivyo subayaga yenge kuria mukiaria nake waragia thiomi ukeigua ta wi sayuni rekei ndĩmwĩrage hĩndĩ ĩrĩa ũigua andũ marĩirwo nĩ ya jesu nĩ roho wamarĩire ti njohi nĩ roho wamarĩire makiuga jesu yuma namo

Tũngĩhota kũrĩma atĩa na tũtũ irio nĩ cebe cebe? Irio iria matũheaga nĩ kabohaindĩrĩ mwathani, nĩ mĩcere na machipo ĩka ikũmi tũkũrĩma atĩa? Inyuĩ, inyuĩ mũmenyere athuri aya, mũmenye athuri aya, aya, amen. Mũtumia wendaa ĩka ikũmi irĩmwo nĩ mũthuriguo mũhe irio cia ũgĩkũyũ ĩka ikũmi nĩegũtothora no amenyeria mũthuri tũirio twororo twa thikũ ici ekũnora ta ndũrũme macembe agũtũria thito ũrĩa Jesu ũyũ Amen. Amen. Amen. Icio nĩ njĩmbo iria ciagĩrĩirwo kĩgongona ta gĩkĩ nĩgetha atumia mũmenyere athuria anyu nĩgetha mũ- mũthuri agwĩtaga switi ndari ĩ niĩ wakwa nĩ hũraga na wendo na ndĩ gũkũ thoni na ndĩragweta atharani mi nampiganga niĩ ndĩmũraga nĩ wĩga tũ na mũhũri wa mũtumia na wendo na nĩ pasta hũrĩra jesu rũĩ amen one pasta ma- matige ya atumia

mũhĩrĩga ũyũ wa ndegwa na mũhĩrĩga wa mori hĩndĩ ĩrĩa mũrageithania ngĩthici ciĩtagwo hagi nĩ harĩ na gakemiko kandaimono korugarĩ karahũkaga hĩndĩ ĩrĩa kona nĩ mwaka matana amen kũrakũra kanitha-inĩ ngĩgeithia mũndũ ta ũyũ tutiranina ndagika igiri tukarekania no ngataima mutumia wa gatuitwa ngona ni muthaka muno riu ndiroka ki mwathani bwana asifiwe amen tukahurithania githuri tugathwathwa na mugongo tugatinda hau kuma sage cia mbere na ya keri turi o hau mwathani akenjaruta rwimbo ruu na rungirutagwo ndaimono itige githuri na ingi nyingi

githuri ni mwikaga atia kana ni ukoroku amen amen rekei twarie sararuku na tuhunjie ngai uria ha uria hana bwana apeo sifa ni mwaigua athuri mwaumira na uko bura uti mugithii kunyo tuthu tumwinyuithagia na kuu ti utinda ukuire mutumia thubu

Eh, eh, icio ingĩ nyĩmbo tondũ hatirĩ mathaa no tũgacemania handũ angĩ na tũu icio marauga tigai gwĩtua ngware icio ihũragwo kameme-inĩ Eh, ndĩmũ- eh, O kware nĩ getha Eh. tũrĩkie sawa sawa. aini a kĩgoco arĩa tũinaga tũkĩgũcithia ngai nĩ twĩrutei na ti ndutu gũthiĩ kuine irabu-inĩ

ĩno ya mũtongoi na ũcũbe ya ikwalĩtĩ ciĩndũ cia mũtongoi ti ngĩruta kĩmwĩrĩ gĩkĩ na kũu ngĩkĩrehera mwathani to maandĩko maragwo thĩinĩ wa aroma inyanya inyanya andũ arĩa mathagwo nĩ mwĩrĩ matingĩhota gũkenia nga ngai witũ nĩ roho amen amen koguo ngũmũtigĩra mwathani na thiĩ na mbere kũmwĩka maũndũ mega na mũthiĩ inyuĩ mũrathimĩtwo na mũtumia mũthiĩ na mbere kũmũraga na wendo mũtumia ndangĩkũndĩ kũmũraga na wendo ona wakwa njĩrĩgĩte kũingĩra na mũrango ngamwĩra